Cotkarek hebû ji bo kerê xwe li devê deriyê xwe girê bide werîsê wî tine bû. Rabû çû mala cînarekî xwe yî koçerê ji eşîra Mamediyan ji bo kerê xwe li ber malê girê bide werîsek jê xwest. Got cînar eger hebe yan benek yan jî werîsek tu bidî min ez ê kerê xwe pê girê bidim. Koçer lê vegerand ku birako bi rastî ne ben heye û ne jî werîs. Lê eger tu bixwazî ez ê şîretekî ji werîs çêtir li te bikim. Cotkar got şîreta te hema ciyê werîs jî bigire bes e. Deka kerem ke wê şîreta xwe bêje. Koçer jê re wisa got, Here li pêşberî kerê bisekine û çawa ku werîst di destê te de hebe li dora stûyê wî du sê cara milê xwe bibe û bîne bes e. Kerê te wê bê girêdan. Ew ê bifikire û ji xwe re bêje ji xwe tu wî girê didî. Piştî vê tevgerê tê bibînî ku ew ker ji ciyê xwe nalepte. Ev şîret ji cotkar re pir ecêb hat, lê dîsa jî xwest xwe biceribêne. Hat malê, kerê xwe anî ber darekî û li pêş çavê wî destê xwe du sê cara li dora stûyê wî bir û anî. Û ker wisa hişt û çû malê. Cotkar dotira rojê rabû. û ji xwe destê xwe ji kerê şûştibû, zanibû ew ker bi vî awayî nayê girêdan. Dema hat wir, dît wa ker li ciyê xwe ye û xwe ji ciyê xwe qet tev nedaye. Ji xwe re şaş ma. Cotkar rabû li kerê xwe siwar bû û xwest here nav zewiya xwe. Kerê xwe ajot û xwe li serê bir û anî lê ker ji ciyê xwe neçû. Ne paş de, ne pêş de, ne rast û ne çep xwe nelaptand. Mêrik dîsa bi hemû hêza xwe hewl da ku kerê bihejîne, lê tu encamek bi dest nexist. Êdî cotkar ji çûyîna kerê bêhîvî bû. Ji ber vê yekê cotkar vegeriya hat ba cînarê xwe yî koçer û jê re wiha got, Go birayê koçer, Şîreta te yî ji bo girêdanê pir feyde da min. Rojek bi ser kerê de derbas bû ez hatim wa li ciyê xwe lê dema ez îro lê siwar bûm ker ji ciyê xwe neçû. Min nizanibû ez ê çawa bikim lewma ez hatim ba te deka rêkî nîşanî min bide vêca ez ê kerê çawa vekim. Koçerê Mamediya jê pirs kir, gote ker vekiriye yan na? Cotkar bi matmayî bersiv da, Goh vekirina çi, halê çi, Xwedêş te razî be. Ma me ew girê dabû heta ez vekim. Koçerê Mamediya jê re got, Rast e, li gor nêrîna te ker berdayiye nehatiye girêdan. Lê li gor nêrîna kerê dizane ku werîs distiyê wî de ye. lewma xwe tev nade. Gotê vêga herî pêşberî kerê biseknî, çawa ku tu werîs vekî, milê xwe berevajî li dora wî bibe û bîne û piştre lê siwar be. Tu berê wê bi kurve bidî, wê here. Mêrik vegeriya û çawa ku jê re hatibû gotin, milê xwe du sê cara berevajî bi dora stûyê kerê de bir û anî, ker di carekî de vebû û bi rê de meşiya. Hat zanîn ku bi vê tevgera mila eqlê kerê hatibû girêdan û girêdana herî şidiyayî jî ev e. Eca gelî birana, ken û henekê xwe bi kerê nekin. Di vê roja me de jî gelek kes hene bûne girtiyê xem û xeyalên xwe an jî bûne mehkûmê heskiriyên xwe yî ku wan rezîl û riswa dikin, li pey şopa wan dimeşin. Ne ku bi bin û werîsa hatine girêdan, tenê hiş û mejiyê wan hatiye girêdan. Ew xeleka li dor eqlê wan hatiye pêçan, nahêle ku serfiraz û azad bin. Ez bawer im we ji min fêm kir, de bimînin di xweşiyê de.